Хәерле көн, дуслар! Әйе, әйе, сезнең белән кабаттан мин Батыр Харисов һәм сез Татар кызы конкурсының блогын карыйсыз. Бүген без иң уңган, иң шибәр, иң сәләтле татар кызлары белән Уфа шәһәрендә танышачакбыз. Киттек! Ну ничек синең планнар бу финалга? Соңгы булыргамы, беренче булырга? Юк, беренче булырга буласым килә. Монда бар кызлар да, Шундый горур, шундый матурлар. Ә иң матуры кем? Иң матуры мин. Юк, бөтенесе дә матур. Син үзең каян?
Мин үзем Туймазы районыннан. Авылда. Старый Туймазы дип. Уфада яшәп буласың. Э, Уфада бер ел гына яшәп караганым бар. Э, Укып та караганым бар, э, ләкин монда кала алмадым. Ә өйдә яшим. Эшлим.
Кем булып эшлисең? Балалар бакчасында музыка тәрбияче булып.
Ярый, рәхмәт.
Минем исемем Алсу, Ишбулдина Алсу, мин Стәрлебаш районының Тәтер Арслан авылыннан. Мин Уфада укыйм, дүртенче курс студенты. Ә кем буласың килә? Профессия буенча мин укыйм механика розенитка. Нефтяной университетта укыйм. Ә, Буласым килә, яхшы кеше, бәхетле кеше буласым килә.
Әти-әниләрең ярдәм итәме? Әти-әниләрем нык-нык-нык зур ярдәм иттеләр миңа. Аларсыз мин бу зур билгене җигеп чыга алмас идем. Җиңеп диме? Ерып чыгармас чыга алмас идем. Минем Апа-абыйларым, әти-әниләрем минем өчен йөгереп, бар эшләрен эшләп, җан атып торалар. Мин, мин бик горырмын минем шундый туганнарым булганга. Залда кем булса да буламы әти-әниләреннән кала тагын? Минем залда бик күп туганнарым булачак, картәниләрем, картәтиләрем дә килә, әти-әниләрем, туганнарым бәләкәй. Ә дуслары?
Дусларым да була, бер группада укыган кешеләребез дә була, Салаваттан да киләләр. Плакат ясадылармы синең исемеңә? Әйе.
Ничегрәк, нәни шрифт белән язып? Белмим, күрмәдем, 3 метрлы диде әти.
Син э, беренче тапкыр катнашасыңмы шундый конкурсларда? Юк, мин всероссийский конкурста катнашкан идем. Нәрсә дип атала?
Теге елны җәйге Мисс Волга. Ага, җиңдеме анда? Юк, кызганычка каршы җиңеп булмады. Минем уйлавымча конкурста тышкы кыяфәт кенә түгел, эчке кыяфәтне дә карарга тиешләр. Шуның өчен мин бер дә борчылмыйм. Ярый, ә монда җиңергә уйлыйсыңмы? Ничек син планнар? Э, планнар җиңергә. Үземне яхшы итеп, яхшы яктан күрсәтергә. Үземнең районымны э, яхшы яктан күрсәтәм. Яхшы.
Син э, беләсең инде, җиңгән кызлар Казанга китә. Әйе, беләм.
Син әзерме шундый зур конкуренциягә, анда 30 кыз була бөтен дөньядан? Әйе, әзер.

Минем ну, исемем Эльвира.
Син Уфа, Уфа кызы каясың? Юк, мин Мәләвәр шәһәреннән.
Уфада ничисең? Уфада татар кызы конкурсында катнашам. Моңа кадәр булган идеме монда конкурс? Юк.
Мин беренче кат монда конкурста. Әзерләндегезме конкурска? Әйе, без 10 көн әзерләндек конкурска. Нәрсәләр эшләдегез? Җырладык, биедек, дефилировать иттек. Син инде барсын да беләсеңме? Конечно.
Мин барсын да беләм. Син җырлый идең, бии идең элек. Нәрсә белән шөгыльләнәсең? Хобби бармы син?
Мин 6 яшемнән биим. Задоринка ансамблендә. Мин җырлыйм.

А это наша победительница 1989 года. Как вы себя чувствуете после операции по перемене пола?
Әйбәт, хәр вакыт хыялланган идем. Кечкенә вакытта нәрсәдер үземне үзем итеп хис итми идем. Менә хәзер мин бәхетле. Тавыш кына кай вакыт теге подводит, а былай әйбәт. Тырнакларны буяп куйгач особенно. Менә ничек тә рәхәт булып китә. Чәчәкләр шытып чыккан кебек. Озак кыштан соң. Мин

Кәсе чәбе? Тиңне сайлы.
Бәлки шулайдыр, үләп кара. Как только над собой поработаешь, и шундый егет тә килеп, килеп баса ядыңа. Әйе. Сен шулай эшлим инде, эшлим.
Минем тагын берсе бар. Сен укуын бетмәде. Июньдә диплом алам, ала бирсәм, защита була. Сен Казанда калырга чәкәсең. Әйе. А? Әйе.
Ну, знаешь, раньше, когда в Казанга килгәнем, теге

Башкортстан татар кызлары бик сәләтле, бик уңган, бөтен Россиядә җир шарының. Бик тыйнак мени сизәме. Әйе.
Скромный. Әйе, бик скромный. Ничек скромный? Тыйнак, тыйнак. А, тыйнак, әйе.
Юк, мин шулай уйлыйм. Чөнки мин Күп җирдә булганым бар, теге Татарстанда инде бик теге четкий кызлар инде алар тарихны да беләләр, җырлар да беләләр, белмим теге үзен ничек тотырга да беләләр. И шуны беләсезме? Алар
дөресен әйтсә, Тәбриз дөрес әйтә, потому что Ә сездә ни өчен улай бер? Чөнки сез протест аша инде теге. Сез үз культурагызны, үз татар телен, үз ну, үз татар